Grazzi talli qegħdin issegwuna u grazzi lil dawk kollha li jgħidulna jien ma nitlifx programm wieħed noqgħod narakom, aħna nieħdu pjaċir mhux tant toqgħodu tarawna biss imma aħna wkoll inħossuna li qed naslu għandkom u anke nieħdu pjaċir inkellmukom u naqbdu naqra diskursata taf kif, qed nieħdu gost nagħmluhom dawn. Mela, Calamita jkompli issa, Kane Side, warnofsinhar tajjeb lilek. Kane huwa l-Maniġer għall-Komunikazzjoni fi ħdan fi ħdan il-Fondazzjoni Lob Responsabbli. Mhux l-ewwel darba illi tkellimna dwar dan is-suġġett, huwa suġġett importanti ħafna. Ma tistax tkun taf jekk tispiċċax fil-vizzju, ma tistax tkun taf jekk hux dieħel fil-vizzju Naħseb li minn affarijiet vera żgħar, Kane. Insellimlek, Tiziana, u nsellem lill-telespettaturi kollha. Iva, normalment persuna l-ewwel jibda b'sempliċi delizzju, jew inkella jgħid ħa nipprova l-attività tal-logħob tal-azzard. Imbagħad jekk il-persuna ma tkunx dixxiplinata mentalment biżżejjed, ma tibqax timxi mal-linja tal-bilanċ tar-responsabilità, tiżloq sfortunatament għal riperkussjonijiet li jġorru miegħu l-vizzju tal-logħob tal-azzard, Tiziana. Normalment, Aħna nġorru magħna, Tiziana, il-pożittiv u n-negattiv kull fejn immorru. Hekk hu.
U llum xtaqt nitkellem ftit dwar il-vizzju fuq il-post tax-xogħol. Meta persuna tkaxkar magħha, mal-karattru tagħha, in-negattiv ukoll sfortunatament, anke f'post fejn suppost inkunu konċentrati u nagħtu l-attenzjoni kollha. Fuq il-post tax-xogħol Tiziana hija xafra li taqta' bejn żewġ naħat sfortunatament. Għandek il-persuna li jkun għaddej minn stress tal-vizzju. Jiġifieri l-attenzjoni tkun naqset, aktar ma jkun xogħol ikun assenti milli jkun fuq il-post tax-xogħol. Hemm ċertu pointers li issa ħa nitkellem fuqha. U minn banda l-oħra għandek il-kumpanija li t-tir tagħha hi l-produttività u s-suċċess. U sfortunatament każijiet bħal dawn għandek l-ispejjeż tas-saħħa tal-persuna u għandek ir-riperkussjonijiet li jġorru magħhom l-assentejiżmu. Jiġifieri, nerġa' nirrepeti għandek xafra taqta' bejn żewġ naħat. Imma iva, il-realtà tal-vizzju fuq il-post tax-xogħol irridu nirrikonoxxuh. Jista' jkun illi l-ħabib tiegħek tal-post tax-xogħol jipprova jkellmek jew idaħħlek fil-vizzju, fil-vizzju f'sens ta' iwaqqgħek għal logħba waħda, ha, Eħe, infatti wieħed waħda mill-pointers li kont se nsemmi li tajjeb li managers iżommu f'moħħhom hi li eħe, ikollok ħaddiem partikolari, ħaddiema partikolari li dejjem tqajjem l-istess suġġett, is-suġġett tal-imħatri, is-suġġett tal-logħob tal-azzard. Għandek pereżempju, kif diġà semmejt, assenteiżmu fejn qabel il-persuna kienet tkun fuq il, fl-uffiċċju tagħha. Fil-ħin. Fil-ħin kuljum. Għandek pereżempju każ ieħor fejn persuna tiġi fuq il-manager, fuq l-HR u titlob pagament minn qabel. Sew. Għandek pereżempju persuna li titlaq minn fuq il-post tax-xogħol, terġa' tiġi mingħajr raġunijiet, titlaq kmieni, tasal tard, kif u x'fattha. Dawn huma kollha pointers li tajjeb li manager iżomm f'moħħu u jikteb iswed fuq l-abjad xi jkun għaddej il-ħaddiem ħalli kemm jista' jkun ikollu kollox f'idejh once li japproċċja lill-persuna għaliex il-komunikazzjoni hija kruċjali f'kollox speċjalment f'każijiet bħal dawn. Meta għandna manager tal-kumpanija u qed jinduna b'dawn l-affarijiet għaddejjin mill-istess individwu, minn l-employee tiegħu, kif, forsi mistoqsija naqra skomda wkoll, ma kif wieħed jista' jaffaċċja din mal-persuna? Eħe, hija sitwazzjoni kemxejn skomda iva, imma tidħol u torbot mar-rwol tal-manager. Jiġifieri inti trid tara li l-ħaddiem jagħtik il-produttività. Imma inti trid iżżomm f'moħħok saħħet il-ħaddiem ukoll. Allura Kemm il-manager għandu japproċċja lill-ħaddiem jekk jara ċertu affarijiet li f'moħħu ma jibdewx jagħmlu sens u jara x'ikun qed jiġri, imma l-istess vice versa, jiġifieri l-ħaddiem li jkun għaddej mill-vizzju ma jibżax, importanti li jitkellem u japproċċja lil ta' fuqu. Tiziana, It-tkeċċija mhix soluzzjoni, is-sapport huwa soluzzjoni. Jiġifieri kif il-ħaddiem japproċċja lill-manager jew vice versa, għandu jkun hemm is-sapport. U hawnhekk ħa norbot mal-addictions policy. Importanti immens li kumpanija jkollha addictions policy in action. Jekk xi ħadd qed jismagħni hemm barra u jaħdem bħala manager f'kumpanija u qed jgħid isma' eħe aħna addictions policy m'għandniex inħeġġu li jċempel fuq il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna kif hemm fuq l-iscreen wieħed seba' seba' seba' u hemmhekk aħna nirreferuh ma' l-Aġenzija Setqa għaliex l-Aġenzija Setqa It's their bread and butter, Tiziana, ġifieri dawn għandhom kampanja sħiħa għaddejja sena sħiħa, iduru l-kumpaniji Malta u Għawdex, jinformaw dwar il-vizzji, mhux il-vizzju tal-logħob tal-azzard biss, imma anke l-vizzju tas-sustanzi, eċċetera, jinformaw dwar l-addictions policy u jagħtu tips ukoll kif kumpanija tista' ddaħħal din l-addiction policy. Għaliex? Għaliex addictions policy trid tkun reġistrata mal-union tal-ħaddiema u jiena mmur oltre minn hekk, jiena nħeġġeġ ukoll managers hemm barra kif ikunu se jagħtu s-sapport lill-ħaddiem dejjem ikellmu lill-ħaddiem fil-preżenza ta' membru tal-union. Ekku. Għaliex, pereżempju, jekk inti għandek ħaddiem li inti qed tħeġġu jfittex is-sapport u kważi kważi qed tgħidlu jiena intik permess li anke tmur għal ħinijiet ta' sapport waqt il-ħin tax-xogħol, għaliex le, hemmhekk għandu jkun hemm persuna min-naħa tal-union fin-nofs. Naħseb illi anke f'dak il-każ il-persuna tħossha iktar komda sa ċertu punt li l-ewwel ikun hemm il-biża' mbagħad f'daqqa waħda li inti qed tara għax inti taf li naħseb tkun qiegħda għaddejja minn dil-biċċa xogħol f'moħħok għandek ħa nitlef l-impjieg tiegħi li tiġi agħar. Ekku, ekku. Jekk tidħol f'xi dejn jien naf u affarijiet Hekk hu.
Ara, Tiziana, l-importanti, jiena għedt, it-tkeċċija mhix soluzzjoni, is-sapport soluzzjoni. Imma it goes both ways. Mela jiena ħa nissapportjak, inti trid tfittex is-sapport. Għaliex jekk inti imbagħad ismagħni żbaljajt, jiena ġbidtlek l-attenzjoni qed intik sapport, tmur għas-sapport waqt il-ħin tax-xogħol kif hu x'fattha? U inti mill-ħażin tibqa' tmur għall-agħar, imbagħad, awtomatikament fis-sfond tal-union ukoll irid ikun hemm azzjonijiet li jmorru oltre. Jiġifieri it takes give and take Tiziana f'kollox. Imma le, il-post tax-xogħol irid jissapportja l-ħaddiem. Jekk persuna tħossha li għandha l-problemi u qiegħda fuq il-post tax-xogħol, U induna xi ħadd tal-madwar, xi ħa-, jien naf Sawa, kollega. s-kollega, eh. Kollega. Yes, yes, yes, yes. Kif wieħed jista' jipprova jagħti parir, iġagħal il-persuna, ma tistax iġġiegħel, imma forsi X'inhi dik ix-xi ħaġa li li wieħed jista' jagħmel, għax da jista' jkun qed iħossu ħażin hu wkoll li ma jista' jagħmel xejn. Ekku.
Hemm sitwazzjoni kemxejn antipatka u trid ukoll tanalizza l l sew ir-relazzjoni x'tip ta' relazzjoni Eżatt. hemm bejn il-kollegi. Jekk inti Ekku. għandek relazzjoni ta' ħbiberija, kważi ħbiberija fil-fond kważi kważi familja, hemmhekk mod, u mbagħad għandek kollegi li isma' daw bon ġew ciao jitkellmu fuq il-post tax-xogħol and that's it. Kemm jista' jkun biex nieħu l-linja tan-nofs niġbdu l-attenzjoni b'mod amikevoli lill-persuna u nagħmlulu kuraġġ biex jitkellem ma' ta' fuqu. Noqogħdu attenti mhux nitkellmu mal-kollega u qisna, ifhimni Tiziana, immorru nikxfuh aħna ma' ta' fuqu. Noqogħdu attenti għax il-persuna tkun għaddejja minn mument ħażin u sfortunatament ċertu azzjonijiet kapaċi jkomplu jkissru l-persuna. Allura eħe, f'dak il-każ nagħmlulha kuraġġ biex tieħu s-sapport u nagħmlulha kuraġġ biex titkellem ma' ta' fuqha. M'hemmx il-mod ta' ħnugża jew waħħal fih, għax mhuwiex il-każ lanqas. Naħseb billi anke fil-post tax-xogħol illum il-ġurnata nqattgħu ħafna ħin, naħseb iktar milli nqattgħu ħin id-dar. U hekk hu, u għandna nkunu maturi Tiziana. Jiġifieri eħe, irridu noqogħdu daqsxejn b'sebgħajnejn u nużaw il-maturità F'każijiet bħal dawn m'hemmx għalfejn ngħid. Il-linja ta' sapport wieħed seba' seba' seba', dejjem ħa jkun hemm xi ħadd jismagħkom, dejjem se jkun hemm xi ħadd illi lest illi mhux se jiġġudika imma se jkellmek, tista' tibqa' anonimu, anonima, tkellmu, għandkom iċ-ċans kollu, il-ħin kollu li intom għajnuna hawn, intom tistgħu tfittxu din l-għajnuna U tibdew minn xi mkien. Naħseb dik ġieli tkellimna dwarha hija l-iktar biċċa xogħol tqila illi wieħed jagħmel l-ewwel pass. Instagram, fuq YouTube, fuq il-Facebook, channels kollha ta' social media nistgħu nilħqu l-Fondazzjoni tal-Logħob Responsabbli Kane. Grazzi ħafna talli kont magħna. Grazzi lilek Tiziana.
Pjaċir li niddiskutu avolja suġġett daqsxejn Tqil għaliex trid iddur ftit miegħu, mhux kemm tgħid ħa ngħid kelma u iva sa. Suġġett kemxejn sensittiv. Ma tistax titfa'.
Trid tkun matur u trid tagħmel kuraġġ għax il-parti l-kbira mis-sapport huwa l-kuraġġ u l-komunikazzjoni. Grazzi ħafna Kane. Grazzi lilkom tal-li qegħdin issegwuna imma jiena. Ngħidilkom ibqgħu hemm għax kalamita fadallu, ibqgħu ħarsu lejna u isimgħuna u qogħdu attenti.